Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Соңгы вакытта интернетыбыз да безнең бит инде артык яхшы эшләми. Аннан соң мин үзем мегафонда утырам, но мегафонда кайвакытта э, кайбер көннәрдә инде э, начаррак эшли. Аннан соң Zoom да бигрәк кеше күп кулланганга күрәме, кайвакытта бик начар эшли анысы да. Менә мин шуның өчен э, кайвакытларда яңа конференц-комната кулланам. Ул инде безнең э, республикада кайбер районнарда да мәктәпләр тулысынча шушы JIT, э, CMIT, JIT, C дигән э, сайтка кереп, шушын сайт белән кулланалар икән. Менә мин дә 10-11 класслар белән Куллана башладым. Карагыз әле. Менә шушы NeedJC э, сайтына кергәчтән соң мин сезгә аны э, бу видеоның астында описаниегә куям ул ссылканы. Иң беренче кергәч сезнең монда э, русча булмый, англича була. Шуның өчен иң беренче эш итеп менә монда шестеренкага басасыз да и Менюда дүрт кнопка була. Менә шушының сыңгысына, анда англича язган була, инде русча күчмәгән була. Менә шушы дүртенчесенә басып, э, язык русскийны выбирай итәсез моннан списоктан. Менә минем тора инде. Аннан соң, әгәр шул э, вакытта ук икенчесенә басып, профильгә басып, үзегезнең исем исемегезне куйсагыз була.

Матур иттереп анда теге шигырь телләре белән язып утырмагыз. Куерга тырышыгыз теләсә нинди хәрефләр, саннар. Ни өчен дисәгез, менә ят кешеләр җыеп керәлмәсен өчен анда математика, седьмой класстагы нәрсә дип шушындыйларны җыеп утырмагыз. Үзегезгә генә белгән менә шуша куегыз да, аны берәр блокноткамы или вордовский документка җыеп, җанына мәсәлән математика восьмой класс Русский язык одиннадцатый класс дип ни дип үзегезгә генә язып аласыз, но авыррак җыярга тырышыгыз ссылканы. Менә мондагы кнопкасына басып копировать итеп алабыз да. Хәзер без моны инде мисал өчен мин үземнең сообществоларга керәм, безнең һәрбер класста класс инде закрытый группа ясап куйдык. Мисал өчен керәм ди 11 класска да. Мин аларга бу ссылканы җибәрәм. Менә монда басып. Все, монысы булды. Хәзер монда кергәннән соң менә монда аста аудио аны э, томалый аласыз. Мин тәрәзәгә каршы утырам, шуның өчен базда утырган кебек утырам инде мин. Хәзер карагыз әле. Менә монда микрофон и камера. Э, әгәр инде Интернетыгыз әкрен икән, камераны сүндереп куйсагыз да ярый. Кирәк булганда инде включать итәсез. Дальше кайбер кнопкаларның әйтәм, аннары эшли башлаганда үзегез аңлыйсыз сез аны. Менә монда өч нокта бар. Шушы өч ноктага басып, сезнең тегендә профильгә исем куйган булсагыз, монда ук килеп чыга. Аннан соң башкаларына әллә нәрсәгә тотынмагыз. Менә монда э, бу э, программаның GT э, Меджитсинең э, шул ни бар, э, ютубтан күрсәтеп була видео. Аннан соң э, сез монда микрофонны сүндерә аласыз һәм настройкаларын карый аласыз инде, танышырсыз. Мысына басып, менә и хәрефенә басып, сез шушының ссылкасын копировать итеп ала аласыз. И пароль куя аласыз. Мисал өчен кеше кермәсен өчен установить парольгә басасыз да пароль куеп, балаларга инде менә шушы копировать итеп аласыз ссылканы и җибәрәсез дальше менә монда бу шушы тамгаларга басып плиткага басып бит инде сез анда карый аласыз мин аларны хәзер эшләтеп тормыйм сезгә үзегез танышырсыз бер берегезне кунакка чакыра аласыз моны эшләтеп карарга Тагын кайсы нык ниләр генә, кнопкалар гына кирәк безгә. Менә монысы. Монысы экранны күрсәтә аласыз. Показать экран бик әйбәт. Үзегезнең экраныгызда, мәсәлән, или презентация ачып куйсагыз, или берәр төрле видео ачсагыз скачать итеп, яки вордовский документ үзегезгә балаларга ссылка домашний работаларыгызны шунда язган булсагыз, күрсәтергә булса, или электронный учебник ачып куйсагыз, менә шушында басасыз да Экраныгызны күрсәтәсез. Дальше бу балалар баса. Сез кырыйда э, балалар кергәч, менә монда чат булгач, чатка баскач, балаларның кул күтәргәннәре күренә. Кайсысының җавап бирәсе килә икән, алар кул күтәрә. Но менә бу чатның э, тагын бер үзенчәлеге бар. Бу чатны жапканнан соң, ачкач бит инде башкаларда история чаты күренә. Ә э, монда с нуля яңадан тотына. Историясе э, сакланмый. Менә шушындый үзенчәлекле. Менә кыскача гына әйткәндә, андый мындык э, зомыгыз туктап калган вакытта балаларга алдан ук әйтеп куегыз. Э, андый мынды мине ишетмәсәгез яки зом эшләми башласа, яңадан анда кайсыларыгыз мөмкин бар сезнең WhatsApp группага или тагын безнеке кебек мәсәлән вконтакте закрытый группа менә шушы да тиз генә сез ссылканы бирергә тырышыгыз мин сезгә менә мондый су буе ссылкаларны киләсе видеода аңлатырмын әле менә ничек иттереп кыскача гына кыска гына ссылка ясап җибәрергә ни өчен дисәгез балалар бит инде су буена җыеп утырган вакытта ярты дәрес үтә әле аның берәр ноктасы берәр хәрефе туры килмәсә керә дә алмый